Siziň kän islegilren artistiňiz Potdyş agam Anna Gylyç. Çary.
Aşgabat Praýdyň bir dostawkasyny iki bolup pyýada äkitmeli. Pyýada, maşynly däl pyýada äkitmeli bolýar. Wah! Hemem bir Braçyk gidişer-de. Hawa, hawa.
Horlanar diýilýär. Hawa. Dörä. Iýäýseň bir tamdyr somsa. Merdan jan o Kem däl şol şu wagt bolsa. Aha näli mal gara diýe gowmy diýe. Ýöne merek däl o gowy.
Hany balyk zadyr zudur bolwer. Agam munt nätdi. Men gülmeli ýeri ýetdi.
Salowmaleýkim mähriban dostlar! Biz bu gün ýene-de Aşgabat Pride-da üç oýnuň ýene bir täze sany we siziň kän isleg bildiren artistiňiz Potdyş agam Annagylyç Çaryýew.
Çaryýew, Annagylyç Çaryýew agam bizä näme kiçilikden şol kinolaryňyzy, degişmeleriňizi görüp Potdyş, Tikki, Potdyş diýip tanyp, tanap bar atlaryňyzy onnoň. Köp adam ady gyzyklananogam-da, soň soňabaka gyzyklanyp ugradyk. Arada aýtdylar, Annagylyç Öwezmuhammet diýip. Hawa, Annagylyç Aryf, dik geň adam Öwezmuhammet Meredow. Meredow, hawa.
Agam, sag bol, hawa, gepleşigi hormat edip geldiň, agam çagyrdyk, sylap geleniň üçin minnetdar. Çagyranyň üçin bizem minnetdar. Hawa, sag bol agam.
Indi men size.

Aha. Aşgabat Pride-yň bir dostawkasyny iki bolup pyýada äkitmeli. Pyýada, maşynly däl, pyýada äkitmeli bolýar. Wah! Hemem bir Braç, gidişer-de. Hawa, ýola.
Horlanarsyň diýýäňmi? Hawa. Görä. Bolýa. Birinji Birinji. oýnumyz kapýa. Seniň adyň Üzümgül.
Menem ýigrimi ýyldyr dul,

Wagtyň bolsa gülüş öli, Ýa bolmasa degiş eli.
Iýesim gelýär meň nar. Iýesiň gelse bazarda bar.
Iýesiň gelse bazarda bar. Iýäýseň bir tamdyr somsa.
Merdan jan. Kem däl şol şu wagt bolsa.
Aýt agam.
Häzir aýtjak ylham gelse. Häzir aýtjak ylham gelse. Häzir aýtjak ylham gelse. Häzir aýtjak.
Gelse. Gelse.
Häzir aýtjak Ylham gelse. Sol sobalyam. Wagt wagt boldy. Wagt boldy.
Gaýdybermelimi? Ýok agam.
Utduň. Onda birinji oýnumyzda birinji oýnumyzda ne? Batuşan agam utduň. Gitdik onda. Ikinji oýun sesinden tana. Sesinden tana. Sluh gowmy?
Sluh aý gaty gowa däldir ýöne boluşuna görä. Indi sesinden tanamaly adamlarymyz biziň tanaýan adamlarymyz. Türkmenistan döwletimizde at gazanan halk artisti, şoň ýalyky sesinden tanymal adamlarymyz, belli aýdymçy, bagşy, artistlere jaň edip gürleşýän. Men jaň edýän, sen bilen gürleşýän, sen sesinden tanymaly. Eger tanap bilmeseňiz, utulýaňyz. Indi gitdik. Gitdik. Men jaň etmelidä başda. Sen jaň etdiň.
Tanalýan adam bol aýbyrsy. Tanalýandygyna tanalýanby?

Hawa, çepbäň toýunda düşdük. Eý, gürläýdä wah, sesiňden aýlanaýyn. Öýle ýaman ýakyn-aý gulaga. Eý, how, ýakymly-la sesiň on bar-a, gürläň-a-a hiç zat. Meni tanaýjak bolýan-da sesiňden. Aha. Hawa, ondan bir, bir çärede bile oturyp bar-a kän gürrüň etdik. Ho, ýaş, e. Ýaşy suhbatymy döreden aýdymlarymy ýatladyňyz siz ýanyňyzda tiki bardy ony menem şeýle buýsandym bä agalamam meni diňleýän ekenä kiçi känam diýip. Bäh eý men diňleýän öz özümem diňleýän aýdymçymyň hä eý. Eý diňleýänä diýdiň agam şo gün. Eý men at gazananmy hawa
at gazanarsyz hä hawa.

Pikir gowy gowy. Owo ýaş ýaş ýa aýdymlaň owo ýa diňleýäs diňleýäs. Ýa ömrüň bolsun bolly bolly tanadyk. Aý minnetdar gowy tanatdyň aý ömrüň uzak bolsun. Begam agam sag bol sagal ýalkasyn agamjan. Aý diýýän aý men. Salowmalikim gowymy ýadaylaryňyz. Ýa, ýagşymy taplaňyz, gowumy ýadalaňyz? Bah, eýýäm tanadyňmy ýok? Neme, bimaza eden däldir nä? Bäş minutjyk wagtyň bar gerek. Seret uýajygym. Aldym-a. Ýa, ýa, aldyňmy, ýa. Bah, eje, bi, sesiňden tanaýaryn diýip bir gepleşikde otyrdym şu wagt. Hawa, size jaň etdim, ony bar-a, gürleşiň diýjek boldum welin, eýýäm tanadym, hawa, tanadym-a, ýa, adyňy aýtma iniň. Gürleşiň bilen Adyna bilýän ýöne familiýasyny bilemok halypa. Salowmaleýkim halypa gowmy ýadalan. Ýok tanajak bol entek tanap ýetişenak. Menä seni tanaýan.

Bir bad alýar. Bä, agam indi men jaň etdim. Indi jaň et. Gowmy ýa däl agam, janyň sagmy? Awa, üç oýun diýip bir täze gepleşigim bar. Şonda bir oýun bar. Sesinden tana diýip bir bölüm bar. Şonda otyrys. Onda men häzir size jaň etdim. Indi siziň sesiňizden meň ýanymdaky gatnaşýan gatnaşyjy potdüş halypa. Şol siziň sesiňizden tanymal agam ýöne özüňizi tanat mauryň bir gürleşip bilersiňiz magam. Alýo. Salowmalikim Aziz. Walikim essalam gowmy ýagşymy ýadeleň. Sag bol hudaýa şükür gowmy özüňizem janyňyz sag bolsun.
Ýagşy. Indi men paskaska bereýin. Aýdymçy. Aýdymçy. Hawa. Kino düşýämi.
Owo kino siz bilenem düşdi öýdýäňbe. Biz bilenem düşdi. Hawa hawa siz bilenem.
Köp gabatlaşýaňyz. Kino düşük gördükmi öň bagşym. Hawa hawa.
Bir kino düşdük öýdýän. Bir kino düşdük öýdýän bolsa meňzeýän. Men bolýa paskaska bereýin. Aha. Hajy Ýazmämmedowyň şägirdi. Şägirdi.
Hawa.
Özem ýurda belli tanymal bagşy. Agam bir ýerde bir gabatlaşyp

Bolýa. Bergatjan sag bol dogan saňa döneýin. Bäh, aldyň agam, eýtdiň, beýtdiň, paskas etdirdiň, aldyň. Bäh, eý, indi Indi kime jaň edip bilýäň? Men kime jaň edip bilýän-aý? Kärendeçi goňşym bar, ony şoňa jaň edeýin-dä. Bagşy, men bar-a şu wagt bir gepleşikde otyryn. Meň ýanymda biri siziň sesiňizden tanamaly. Ýöne adyňy aýtmasaň bolýar, oň bilen arkaýyn gürleşibermeli-dä. Arkaýyn gürleşiber.
Alo. Gürleşiber.
Bagşy. Aha.
Meşhur bagşy.
Agam salawma aleýkum gowmy ýagdaýlaň? Waleýkum salam. Gowmy ýagdaýlaň janyň sagmy agam? Halypamy? Im halypa gowa. Meşhur bagşy. At gazanany.
Ýa at gazanany näm? Ýöne Hudaýa şükür agam.
Agam Merdan men.

Gaýrat et. Ýöne gümür-ýamyr et, ýöne adyňy aýtmasaň bolýar. Birem aýdyma hiňlenmeseň bolýar, aýdyma hiňlenseň biler. Bolýar, öz aýdymyny aýt. Ýok. Öz aýdymyny aýtmasyn.
Hiňlenilýän ýagdaýym ýok. Ana. Eý, ol adam gowy. Eý, dur-aý, dur, ynganlyma. Kim? Balkanmy?
Ýa sen adyny aýt, men ondan ýalňyşsaň ýalňyşdyň diýäýjek men. Ýa, ýöne agam seret Nurmuhammet Meredowyň stilini aýdýar.
Sen aýdyber. Ýok, stil aýaýýam uje ýalňyş ugradyň. Han, bak, ha? Hawa, Nurmuhammet Meredowyň stilinden aýtdy. Ondan Balkan diýdiň, welaýat ýalňyş ugrady. Boldy, boldy. Ýok. Nahar golaýlaýar kem-kemden.
Agam, gerek iň soňky çykaran aýdymyň adyny aýdaý. Hä, iň soňky çykaran aýdymyň ady Aşyklar. Aşyklar.
Aşyklar. Eldarmy?
Yo mi dip soramada sen biragyz eldar diý boldy maňa şo ýetik. Eldar bolsun didar bolsun men garaz bolsun men bilemen. Hazaň tapsa bu adamlar naharyň nime sogalada zo. Sen öz alada men öz alada bi. Ay aydaýman bagşym. Ha yesinden aýlanaýyn. Eý, saňa jaň edenime bir begenmek begendim onlara. Şu wagtlar-a men gözügimi näme gelýär diýsem, balyk jyzyr-jyzyr-jyzyr-jyzyr edip dur-da, eý, ýüzüni bir göräýme onam gülen bolup, waw, ady ýazyp durandyr deý. Waw. Ýüzüni görkezseň-ä tanar. Ýo, ýüzüni görkezseň tanar, şo diýen-ä, suratyňam dur-a seň, waw. Bagşym zordur la. Aý agam senä saply bagşy gowy. Ýo ýo
ýo. Dur oň dili boruň çekme. Çekmän how ýüzün göräýme şeýtdiň gutardy bolby zordan tapdy ozalam. Hany balyk zadyr zudur boluber agam munt nätdi. Myhmanlaňňa wara hiç kim habar bermediň indi şuňa berip goýbersene. Sagja bolaý ömrüň uzak bolsun.

Bolýar Merdanjan gowy görýändirini görýändirini sypdyrma. Sag bol agam nesip bolsa bir bagşylara geçjek ondan şonda çagyrjak gelmeli ramyr kabul edewrgin. Nesip bolsa.
Eý men maňa jaň etseň wa sesim nesip bolsa aýal ses edip gurlär näý saňa kömek ederin utmalyň arkaýyn bolgyn. Bolýar sag bol ömrüň bolsun. Bäh, indi biziň üçünjini oýna, oýnama, nahara balyk taýyn çagyrjylar. Alo.
Halypa salowmaleýkim. Gowymy ýadalagym, Merdan men halypa jan. Hawa, halypa şu wagt meň bir gepleşigim bar, üç oýun diýip. Şonda sesinden tana diýip bir nemesi bar muň, bölümi bar. Şonda şu wagt indi potdy işlän otyrys. Şu potdy işledi sesiňizden tanamaly-la.

Gutlaýan halypa. Ýok, ýok, munuň boldy. Indi ikisini utdugym. Indi ikisini utduň.
Üçünjini halypa. Indi utdursaňam bolýa. Utdursaňam bolýa, utsaňam bolýa. Ýöne bir gülküli bir waka gürrüň ber, bizem bir güleli. Hawa. Ýa-da bir anekdot aýdyp ber, gysgajygam bolsa, bir güleli, tomaşaçylarymyzam bir gülsün. Ondan soň bilen hem jemläp alaňyz.
Şu biziň etrabymyzda Söýün Hojaberdi diýip bir bagşy bar. Aha.
Söýün Hojaberdi. Söýün Hojaberdiýew.
Maksat Hojaberdiýewiň agasy. Söýün Hojaberdiýew.
Bir gün daňdan ýatyrdy ýa-da. Aý, garawulrak oglanlaram muňa jaň edipdir. Aý, halypa, aý, sagat bäşiň ýarpy görek diýýär. Halypa, ýatyrmyň diýip. Oho, jan inim. Jaň etýän wagtyň şu wagt bolsa men näme işlär öýdýän. Howwa ýatyryn diýýän. Eý halypa-aý şu wagt senem ýatladyk dowur aýlaýdyk dary şo Maralym aýdymyň bar-a howwa eý şondan bir kupletjik aýdyp bersene diýipdirler. Eý inim sagat näçe? Aňyrkylaram bäşiň ýary diýýärler-dä. Eý, biziň obamyzda bu wagt aýdym aýdylan-ow, azan aýdylýar diýerdi. Öý gülmeli ýeri ýetdi. Hawa, eý, munda sen utarsyň-laý. Eý, men wara, näme diýjegimem bilemok men-ä indi diýip. Bir wagtlar awtobusa münýän döwür barmy? Beýleki gapjaýan awtobus barmy? Hawa, gapjaýan. Jygyllyga gidýän ekenler. Aha. Üýşüp münýärler maňa. Ondan men ýaly birem gijä galyp barýa. Dykylýa ol niýe şofýor görmän ýapypdyr-da yzky gapyny. Olam maňa berýä. Gidip barýa. Öňündäki durana aýtjak bolýa diýýä. Eý, şofýor. Şokoladmy diýipdir-de. Şoş, şartmy diýýä. Şofýor aýt diýipdir-de ýaňky. Oý, şaňky barýa şofýoryň ýanyna. Näme diýýämikä men?

Mähribanlar, ynha görşüňiz ýaly, potdüş bu gezegem utulduk. Agam, men-ä şu halypalaryň hiçsinem utulyamok, dogrymy aýdaýyn. Sag bol agam, minnetdar. Indi menýuny alaýynmy? Menýuny?
Hawa.
Eý, tapawudy ýok. Ýöne şeýle dilden aýt diýseň hem bolýar. Aýdaýynda dilden.